Shameless plug. Yym, so be o'n i'n meddwl oedd jyst trafod, t'mod, yn perthynas ni, sut nath ni gychwyn, t'mod, yeah. pan nath Eden gychwyn, yeah. y broses yna o sgwennu i ni, yeah. a wedyn hefyd pan ddown ni at yr album, achos, um, t'mod, mae wel, da ni'n teimlo, maen nhw'n llawn tunes, ond yr geiriau sydd yn rili really bwysig

Wel, oedd, oedden ni yn, uh, yng nghanol wneud cyfres i S4C. Chi'n cofio hynna, pen oedd S4C yn gwneud cyfres i Adloniant? Anyway, um, uh, oedden ni'n gwneud y gyfres yma i S4C. Ac um, ar yr un bryd, mi oedd Emma, Non a Rachel wedi bod lawr i Linden o dan i, hen, o dan i enw blaenorol nhw, sef

No boyfriends, right, coffis. Oedden nhw erioed rili 'di clywed ni'n canu efo'n gilydd, so oedd hwnna Ie. yn like alarm. Oedd hwnna'n eitha scary actually, achos oedden nhw'n eitha parod i roed y band 'ma at ei gilydd, ond oedd hwnna'n digwydd lot yn y nawdegau, doedd, oedd o'n very put together, um, ac oedd o just ddim i mi. Dim i fi. So wedyn es i a fi fynd lawr i Gaerdydd yn do a um, cael job yn neud uh, lleisio cefndir. Ie, yeah, so roedd yn oed ti ni wedyn yn scared. Ac um, nes i ddweud, wel dwi'n neud y gyfres yma, dwi angen backing vocalist. Ydych chi eisiau bod yn eisiau cael ei backing vocals? Oedd Rachel yn rhan o hyn ar y bryd, achos oedd hi yn dal yn studio dance yn, yn Lerpwl. Ww plîs medden nhw. A wedyn nathon ni gael y sefyllfa 'ma lle mae rhywun, un o'r gwesteion wedi tynnu allan o'r rhaglen. So nes i ddeud, ti'n meddwl, ydych chi'n meddwl, ydych chi'n meddwl 'sa Rachel yn dod lawr a a allwch chi wneud eitem fel eich gilydd? Jyst y tair ohonoch chi. Ac yn a o'n i'n a o'n i'n ddeud iawn ond sgynnon ni ddim caneuon. So nes i, wel, wna i sgwennu can i chi. So dyna beth nes i. Er, nes i sgwennu um, Paid â bod ofn iddyn nhw. Just fel neud cup of tea ni. Wel, ddim yn gwybod am hynna. Ond uh, mi oedd yr effaith nath nhw gael um, ar y genedl yn anhygoel y dweud y gwir. A wedyn mwy o sydyn, oedd angen album yn llawn o stwff fel hyn. Ac oedd e gyd am

Chos mae ddim byd risque yn Gymraeg, na beth? Ah. So oedden ni'n meddwl, o, oh, bach yn cheeky. So, so yeah. Mae'n yna hi, ie.
Ie. Ond, uh, a, a beth sydd yn rhyfedd, fel mae'r blynyddoedd wedi mynd heibio, a'r album yna wedi gwneud be mae di wneud, a'r, ar un nesaf di wneud be mae hi di wneud, mae ystyr paid bod ofn yn holl o wahanol rwan. Ydyn ni, mae wedi cymryd bywyd arall sydd yn grit. Ydy. Ar gael o babell meddwl. Hwna bach yn risky, ti'n gweld, ti'n neud eto. Um, ond dwi'n meddwl falle, ti'n gweld, pan, pan ys ti'n neud blog ti i meddwl, a defnyddio paid bod ofn fel y, y, y teitl os lyci di, ti'n iawn, dyna pryd nath bethau rili really newid o ran ystyr y gan yna a sylweddoli pwer y geiriau yna. Mae'n swnio'n ridiculous ond dim tan hynna nes i sylweddoli pŵer lyrics da a cerddoriaeth, cos ti'n gweld pawb yn ymateb yn debyg ond hefyd yn wahanol. Uh, ac yn just, oedd y connection yna rhwng y geiriau, oedd paid yn dod yn meddwl rhywbeth gwahanol i lot o bobl. Yym a gweld y crys y tŷ pan bod ofn dros y lle i gyd yn steddfod Llan Rwst yn amazing achos doedd o ddim byd rili i wneud efo'r gân na ni. Oedden nhw jyst eisiau dangos bod nhw i gyd yn hapus i fod yn y gang 'ma sydd yn hapus i ddeud "o ie, 'da ni'n stryglo weithiau" neu "'da ni'n teimlo'n isel weithiau neu yn yym unig weithiau. Yy so wnaeth hynna rili fflipio pethau i'r dair ohonon ni. A wedyn ti. A wedyn wnaethon ni s- wel wnes ti sgwennu 'Sa neb fel ti', ac yn debyg iawn oedd 'na drobwynt yn fan'na yn doedd, lle oedden ni'n gweld yr ymateb gan pob mathau o bobl, ysyr 'Sa neb fel ti' yn rili taro pobl yn doedd ac yn yn yrm ti galw fo empowro pobl. Ie.
Ond ydy hwnna'n rhywbeth t'mo' pan ti'n sgwennu can wyt ti'n meddwl am y geirie cyn y tiwn neu ydy hwnna'n... Na dyw ma'r tiwn yn dod gynta' wastad ac yn aml iawn hefo'r tiwn ma' 'na lein yn dod yrm hefo'r yn yn awtomatig hefo'r hefo'r tiwn. Um, dwi'n cofio ysgwennu can o'r enw Gad fi ar ben fy hun unwaith. Ac o'n i ar fin i roi di John a Galyn, a, a nes i feddwl, hang on, dwi'n mynd i gadw o, dyn nhw'n cael o'n ac yn uchel i chwanelwr. Ond mae o'n digwydd fel yna weithiau, ac um, beth sydd wedi bod yn gret ynglyn â cyneuon diweddar Eden ydy bod nhw'n gallu deuthyn ni y math o thema maen nhw eisiau. Mae'r pedair ohonyn ni 'di stryglo ar ryw bwynt neu gilydd, yym, hefo, hefo iechyd meddwl, hefo panic attacks, hefo meddyliau anghyffyrddus, hefo iselder a hefo gorbryder. Um, a dwi, falle bod rhai ohonoch chi fan hyn hefyd wedi bod trwy hynny. Does o ddim, does o ddim byd mwy unig yn y byd na'r teimlad yna. Pan da chi wedi cyrraedd yr iselfannau, a bod chi'n meddwl, pam dwi ddim fel pawb arall? Pam, pam allai ddim fod yn normal? Pam pum munud yn ôl o'n i'n iawn a mae yna trigger wedi rhoi fi yn y stad yma rwan lle dwi'n methu dod allan ohono fo? Um, a mae o'n lle hynod, ond mae o'n anialwch unig tu hwnt. A'r, a'r peth Fel dwi'n deud, y peth mwya cyffredin sydd yn dod i feddwl rwy'n yn y stad yna ydi, dwi isio bod fel pe- pawb arall. Dwi isio bod fel pawb arall, yn normal, yn neud y siopa, yn mynd adre, yn watsio yym Pobol y Cwm o flaen y teli, a m- a m- yy ac ac wedyn yn neud yr un peth y diwrnod wedyn. 'Na gyd ydw i isio, ydi hynna, bywyd heb unrhyw fath o gyffro, heb unrhyw fath o achlysur, jyst hwnna. Na gyd dwi isio. Right? Yeah, yeah.
Please. Ac, um,
a wedyn, o, o agor allan y mwy am y peth hefo pobl eraill, ti'n sylweddoli bod ti ddim yn unig, bod lot o bobl yn mynd trwy hyn, a gwaith! Wedyn, dyma do, dyma, dyma y genod yn gofyn i mi sgwennu rhywbeth oedd yn empowering, ac oedd hyn yn y meddwl i oedd, wel, sy'n pwynt bod o'n pawb arall, neu sy'n pawb yn peth. mae rhaid i ni fod yn ni'n hunain, a mae rhaid i ni fod yn falch o hynny, a mae rhaid i ni uh, gymryd pob cyfle da ni'n cael i gyfoethogi yn bywydau ni, a tra da ni'n neud hynny, da ni'n mynd i, da ni'n mynd i uh, ddangos yr hael i wyneb yn bobl eraill hefyd. Um, ac fel mae'n digwydd, o'n i wedi sgwennu can i Eden. O'n i wedi sgwennu rhywbeth yn y sêr, yn dod i. Um, oedd yn, oedd yn okay. A, ond oedd yn i wir eisiau testio'n hun mewn ffordd hefo sy'n neud fel ti. Bod fi'n gallu ysgrifennu'r y gan ma, oedd yn mynd i wneud be oedd yn deud yn y tin mewn ffordd. So pan nes i sgwennu, o'n i'n meddwl fysa reit neis yn gerddorol i gael y lein yna ar un nodyn, paid yn rando ar y nodyn nhw'n yn gwybod be, a bod yr harmony yn neud popeth o dan efo, fel bod ti'n hefo'r un donedd 'ma o bod ti isio'r un donedd 'na mewn bywyd pan wyt ti'n teimlo'n isel, a wedyn yr harmonia yn blodeuo o dano fo wedyn. Um, a mi ddath y geiriau, paid y gwrando arnyn nhw, dyn nhw'n gwybod beth sy'n ei... Mi ddoth honno hefo'r diwn a hefo'r rhythm y tiwn wedyn. Wedyn, unwaith mae hwnna yna, mae'r gweddill yn dod yn weddol rhwydd. Yym, hynny ydi, mae ma' angen cael strwythur i gân lle mae'r pennill yn rhyw fath o deud stori a wedyn mae eisiau dyrchafu'r gitgan ac yn y blaen, nes bod ni'n gorffen ar ar ar high mewn mewn mewn ffordd ynde? Ac yy oedd oedd o'n oedd o'n syndod yr yym ymateb i Sunebil ti achos o'n i wedi o'n i ddim wedi meddwl fysa hi'n cael y fater fel 'na, ond mi nath hi siarad efo efo lot o bobl oedd falle wedi bod yn yr un sefyllfa â ni, ynde? O'dd llwy- o'dd llwyth o bobl 'di cysylltu yn doedd t'mo' ar ôl i ni recordio'r gân yna yn amlwg hefyd achos o'dd o o gwmpas y cyfnod clo so o'dd lot o pobl yy wedi ffeindio'r cyfnod yna'n rili anodd felly yym ie o'dd o jyst pan 'dan ni'n canu fo Yym ma'r ymateb i'r gân yna yn yn enwedig yn eitha Ma'n rili sbesial ma'n rili sbesial. Ma'n teimlo ma' gigs ni erbyn hyn i gyd yn teimlo'n le rili saff. Ie. Rili saff a cefnogol i fod yn ti dy hun so 'dyn ni'n edrych allan ar y gynulleidfa a ti'n gweld pob mathe o bobol a ma' nw gyd yn canu sy'n 'eb fel ti. yn dathlu nhw ac hefyd yn dathlu pawb o'u cwmpas nhw hefyd. Ie. Ond 'dan ni'n ca'l y teimlad yna o weld, 'dan ni 'dan ni'n ca'l o yn instant t'mod gan y gynulleidfa a 'dan ni yn pan 'dan ni'n ca'l neges dda 'dan ni'n rhannu nhw efo ti ond dwi jyst yn meddwl t'mod allai ddim dychmygu 'chos ti sy 'di sgwennu'r gân yna t'mod o'dd o' gen ti bwriad efo'r gân a mae o actually wedi gweithio dwi'm yn gwbod d- allai ddim dychmygu sut deimlad ydi o i fod wedi sgwennu cân sydd actually yn yn helpu pobol. Ie, ch'mo' ma' ma'n ma'n yy ma'n fraint a ddeud y gwir yndydi achos pan ti'n sgwennu'r peth yma ti wir ddim yn disgwyl bod unrhyw un yn mynd i wrando arni heb sôn am gymryd sylw o be' be' mae'n ddeud. Felly ma' gweld yym cenedlaethau o bobl yn enjoio hi achos ma' plant yn yn hoffi hi hefyd a falle nes mlaen yn y bywydau nawn nhw ddod i'w i'w dallt hi'n well. Ond um, dwi'n meddwl, dyna beth i'n appeal cael can bositif fel yna, de? Fel bod pobl yn gallu... Um, be di juxtaposition yn Gymraeg? Just, oh. just, just, just that juxtapositioneiddio y gerddoriaeth a'r, ar geiriau eitha, eitha dwys sy'n mynd efo, efo nhw. Ond dwi'n meddwl nath y fideo nathoch chi wneud, um, nath honna wneud argraff fwy yn do wedyn ar gyfer Snable ti. Do, gofyn i bobl yr i fideos atyn ni, yn da, y nath ni wneud i ddechrau, a wedyn nath ni gael y cyfle efo Luke yn do i, i wneud fideo. Um, do, ond ydy sgwennu caneuon fel yna, ydy, ydy hwnna wedi helpu ti mewn cyfnodau lle wyt ti wedi angen

Maen nhw'n deud wrth ti... Maen nhw'n deud i sgwennu beth ti'n nabod, sydd yn neud i ddim, ond pa... Sut nes i sgwennu Paid â Bod Ofn? Na, mae o'n... Um, ydy, mae ma, ma, ma, ma mhlant i, mae ma cwpl o mhlant i wedi cael problemau iechyd meddwl hefyd, a dwi'n... Mae o'n... Mae'n braf gallu gwybod yn union sut maen nhw'n teimlo, achos os nad ydych chi wedi diodda, o iechyd meddwl ac o iselder ac o gorbryder, mae'r mae unrhyw un sydd yn, yn, yn mynd i'w stafell a ddim eisiau gweld neb, a ddim eisiau codi, a ddim eisiau bita, a maen nhw'n meddwl, beth sy'n bod yma, rhywun y tŷ neis, so, mae gen nhw hyn i gyd, mae gen nhw job, mae gen nhw gar, mae gen nhw... Mae yna bobl sy'n lot gwaith o... Mae, mae hyn actually yn neud i ni deimlo'n waeth. Um, ond dwi'n meddwl, os wyt ti wedi bod drwyddo fo, wyt ti'n gallu empatheisio mwy yn dwyt efo efo a falle bod yr y, y cyfle i sgwennu'r caneuon yma, dych chi eisiau fi sgwennu achos dwi'n cynrychioli chi wrth gwrs hefyd wrth ysgrifennu a bod fi'n trio a hefyd bod ni'n siarad lot rhoi yr um, yn profiadau ni mewn i mewn i'r caneuon. So um, yeah, dwi'n meddwl bod y cyfnodau wedi bod yn help i'r sgwennu. Yym, dwi'm gwybod os da ni eisiau mynd trwy ambell i gân. Dwi'n meddwl fysa fo'n neis i fynd trwy yr albwm heddiw. Ie, ie. Achos fel ti'n deud, fi wedi bod mor lyfli, da ni wedi cyd-weithio a fel ti'n deud, wedi bwydo syniadau. Oedd gennym... oedden ni'n gwybod pa fath o albwm oedd rhaid i hwn fod yn sgîl y tro bwynt yma i Paid Bod Ofn, yn sgîl poblogrwydd yym a'r effaith Patti Smith fel ti gael ar ar pawb. a jyst lle Lle ydan ni erbyn hyn? yn yn bywydau, dwi'n meddwl. So, oedd hwnna'n brofiad rili neis iddyn ni. So, dwi'm yn gwybod, wel, y gan sydd yn cychwyn yr album ydy Sêr, rhyw fath o interlude bach. Ie, rhyw fath o ragorweiniad.
Yym, Elan, dwi'n meddwl, y merch chi a'ch coreograffiwr chi, nath ddeud, fysa fo'n neis cael rhywbeth eitha Ethereal. Ysbrydol, ethereal i ddech- i ddechrau'r holl beth, jyst i wneud rhywbeth fath o bum munud o seibiant cyn bod ni, wel, munud a hanner o seibiant cyn bod ni'n mynd mewn i'r peth go iawn. Um, felly, nes i benderfynu ni sgwennu am, um, am bobl agos iawn i ni, da ni wedi colli. Mi gollodd Rachel i thad rai blynyddoedd yn ôl, uh, non i mam, nes i golli nhad yn 2015, a mam jyst gyd dolyg.

a mi nath yr had a mami ddysgu nhw sut i ganu. So mae'r sêr yn rhyw fath o deyrnged iddyn nhw, ac unrhyw un sydd yn gwrando ar y gan wedyn, ti'n meddwl bod na rhywun, um, um, mae yna sêr uh, yn o'n disgleirio, a maen nhw'n Dy wylio, yn gwylio ni, ie. Yy, felly mae o am... Dim, dim bod o'n am ysbryd y bobl na dim byd fel 'na, ond y cysur mae rhywun yn gael o wybod bod nhw wedi bod yn rhan o'r, o'r bywydau ac yn, ac yn, yn rhan o'r, o'r daith 'ma dych chi wedi bod arno. A dwi'n gwybod fysa Bryn ac Ann a Rhys a Gwen... mor browd o be dych chi wedi bod yn wneud yn ddiweddar. Achos mae Bob a Paris yn dri fel yr unig sy'n dal efo ni. Sy'n dal efo ni. Dwi jyst yn mynd i textio ni yn yn siŵr. Newsflash.
Ond o ran pan nathon ni recordio y gan yna, oedd hwnna yn y cyfnod oedd y ti newydd golli? Oedd. Yn yr wythnos?
Yr wythnos yna.
Oedd, o'n i wedi colli mam. O'n i wedi sgwennu'r Duw'n ychydig bach, ychydig fisoedd yn gynt, ac oedd hi jyst wedi sort of ista yna yn doedd am dipyn. A wedyn, fi oedd arw mam, ac uh, o'n i fyny yn Prestatyn efo mrawd ac ati, a penderfynu man a man bod fi'n mynd adre, achos oedd yr angladd ddim adre. So nes i alw yn studio berlas ar y ffordd nôl, a dweud, um, ac oedd hein i gyd mor neis. Mae'n i'n barod i wneud rhywbeth arall, yeah. i'r gordio rhywbeth gwahanol. Oh. Ond nes di ddeud, na, dwi rili eisiau neud o, a dwi rili eisiau neud o heddiw. So, obviously, ti'n mynd i ddeud, OK! Ond oedd o'n rili emosiynol i'r bennod hon. Oedd, oedd, oedd. Mae'n rhywbeth nawn ni byth anghofio, y diwrnod yna, oedd o jyst... Dwi'm yn gwybod os mae hwn... Dwi'n credu, tybod, ti'n teimlo rhywbeth arbennig, ac oedd hwnna'n ddiwrnod rili arbennig.

Byw i'r diwrnod fath o beth. Beth am, ti'n modd, yr, yr, yr syniad bod unrhyw beth yn gallu digwydd unrhyw ddiwrnod. Neu bod gen diwrnod rhyw fath o bwer da ni'n yn gwybod amdano fo, achos da ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fory, tan fory, nac da. Alla fo, alla fo fod yn, allan ffordd i newid yn bywydau ni. Um, a, ac yn hwn, ond yn y gan yma, ni'n gobeithio fysa yr, yr newid yna mynd i fod yn newid positif. Bod ni'n edrych ymlaen at bob o fori, a hyd yn oed os nad pethau sydd yn mynd i newid y byd digwydd, Bod 'na rywbeth ym mhob diwrnod s- 'da chi'n falch ohonyn nhw, a 'da chi'n mynd, oh, fi'n falch bod heddiw 'di digwydd, go on, cŵl. Yym, maen nhw'n deud am y... dwi, mae'n rhy ddiog i wneud y busnes journalio 'ma, yy ond ma' 'na lot o bobl eraill yn wneud, a maen nhw'n deud yn dydi, ni roi tri peth 'da chi 'di bod yn hapus amdano fo, y- neu pump peth, y diwrnod yna. Ac er bod chi'n mynd i gwely'n nos, ti'n meddwl, ffîw! edrych yn ôl, fatha, gymryd yn ôl rhan, ddoe, oce, okay. ddoe oedd y ddau wyr gen i, o'n i'n edrych ar ôl y ddau wyr. Ac oedd hwnna, mae hwnna'n parhau i fod yn un o'r profiadau mwyaf beautiful um, yn y byd. So hwnna. Um, a wedyn nes i baratoi ar gyfer sesiwn ni'n mynd heno yn fama am 7 gloch efo Dafydd James a gwylio Lost Boys and Fairies eto.

Felly dyna fod rhai peth hyfryd ar y ddigwydd i fi fel ddoe. Na, mae'n rili bwysig gwneud hynna. A dwi'n meddwl hefo be dwi'n trio wneud, achos dwi yn gallu, dwi'n dwi classic, dwi yn gallu gorfeddwl pethau. Dwi'n gallu gorfeddwl, gorboeni am, oh gosh, beth sy'n hwn digwydd, beth sy'n hwn digwydd, a be dwi wedi bod yn trio wneud, a falle be, falle be o'n i yn trio wneud yr cyfnod yna, oedd dwi'n poeni am stwff sydd ddim wedi digwydd, a falle nhw ddim digwydd. So os ti'n jyst yn canolbwyntio ar beth sy'n digwydd yr eiliad yma, dos a ddim actually unrhyw beth i boeni amdano fo. Hawdd deud. Hawdd deud, dwi'n gwybod. Ond weithiau mae hwnna'n rhywbeth dwi yn trio i wneud, a dwi'n meddwl falle na hwnna oedd yr, yr nod i heddiw ydy just Ia. Heddiw sydd gyda ni. A diolch am, am, am hynny. A diolch yn fawr am, am basio'r syniad yna ymlaen. Croeso, Ond, unrhyw pryd. Ond o'n eisiau rhyw fath o personoli heddiw hefyd. Fel, heddiw ti'n amazing. Um, um, Mae'n sôn am bob tro mae'n yna wawr yn torri, mae'n yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Ac mae pethau'n digwydd bob dydd, diolch yn pa mor fach ydyn nhw. Mae yna bethau sydd yn digwydd bob dydd sy'n cyfyddogi bywydau ni.

So mae 'na un gam dwi'n meddwl ma' raid iddyn ni drafod yn fan 'yn, sef fi. Yym sydd yn, wel dwi'm yn mynd i ddeud unrhyw beth arall, gei di gymryd yr awerth honno. O do.
Wel o'n i'n o- o'n i'n teimlo bod ni angen ballet ar yr ar yr yy yr album achos ma' nhw'n gallu... Dyma beth sydd mor brilliant i fi ynglyn â sgwennu i Eden ydy Dwi'n gwybod sut maen nhw'n mynd i swnio. Mae lleisiau nhw mor ffantastig, mae gallu cerddorol eu clustiau cerddorol nhw, yr harmonies a bob peth yn ffantastig. Dwi 'di deud yn aml, nathon nhw newid fy mywyd i. Nathon nhw? Ddothon nhw lawr i Gaerdydd. Na, ffordd nhw!
Wel, o'n i'n teimlo i ddechrau bod fi wedi cael outlet newydd i'n sgrifennu fi, achos tan hynny o'n i mond rili 'di bod yn sgwennu fi'n hun ac o'n i'm yn gallu canu na mwy o'nyn nhw, o'n nhw'n wych ddo. So yy o'dd o'n neis cael cantorion oedd wir yn gallu canu. So o'dd hwnna'n ddechrau. Ond yr ail beth oedd bod gen i'r ffrind agorad 'ma, er bod nhw'n dipyn yn iau na fi, o'dd ar yr un wavelength â fi ac yn deall. A hefyd 'dan ni'n siarad yr un iaith, t'mo'? S- sim pawb yn gallu siarad Cymraeg yn iawn. So yym yy ac wrth gwrs ma' Nonna fi'n perthyn yn agos, oedd mam a tad non yn, yn frawd y chwaer. Felly, mi oedd cysylltiad teuluol yna hefyd. A dwi jyst yn teimlo bod fi'n gallu bod yn fi hefo chi. Hefyd. Dyna, dyna... Ie, yeah, tribe.
Ti'n ffeindio oh, tribe. Ti'n ffeindio dy tribe. So dyna sut nath nhw'n newid ymwneud. Um, ond hefo fi, oedd o'n teimlo bod ni angen rhywbeth... Uh, Does, ond hefo neges bositif. Yym, a'r, a'r sbardun tro 'ma oedd sgyrsiau hir, hir, hir hefo Nobs, sydd wedi bod trwy lot yn ystod i hanner can mlynedd ar y ddeall. Dwi'n credu bod nhw'n 50 ein big nuts. Yym, a gei di ddeud am y dyn bach di? O, gennau dyn, ie.
Dio ddim o gwmpas dyddiau yma, y boi yna. Ers iddo fi, timod, ffeindio allan be oedd yn bod yn Lleucu. So, o'n i'n gwario lot o amser, o'n i'n dioddef lot efo gorbryder ofnadwy, crippling, crippling gorbryder a iselder. So, o'n i'm yn cysgu lot o gwbl. Yym, am sbel blynyddoedd, i fod yn onest, a wedyn pan o'n i'n mynd yn rili exhausted hefo'r cyfnodau isel yma, o'n i'n dechrau gweld, yy wel, oedd oedd y llais 'ma yn 'y mhen i trwy'r amser anyway, ond ma' dal yna kind of tydi bach, cefndir, ond 'dyn ni 'dyn ni'n kind of, ddim yn wneud ffrindiau ond 'dyn ni'n deall ein gilydd. Ond erbyn y diwedd oedd y llais, o'n i'n gallu gweld y llais, dwi'n, bysen i'n gallu tynnu llun o'r llais i chi rwan. Oedd o'n dod allan o'r wal, bron iawn pob nos, well, you know, in the really, really horrible no- nosweithiau, yn dod allan o'r wal tuag ato fi. Ac o'n i just mor scared ohono fo. O'n i'n gwybod bod o'n dod hefyd, dyna oedd y thing. Dyna oedd y thing, o'n i'n gwybod pan o'n i'n cael llygyd fi, ond mae o'n mynd i ddod heno. Mae, mae o'n dod. A does dim byd allai wneud amdano fo. Does dim byd, a, a, o, o'n i, o, I'm horrible. Yym, ie.
Yym, ydy. Oedd o, oedd o'n ofnadwy, oedd o'n arteithiol i Non. A unwaith eto, mae Non wedi personoli yr, y teimlad yma o, o anobaith llwyr, o pam dwi ar y ddeor yma, achos os na hwn ydy bywyd, wel, I'm out. Ac yn enwedig hefo'r creadur yma, Yy yn dod yn nes, yy a dyna be mae'r pennill cynta 'na'n ddeud, mae'n dod yn nes, mae'n llithro drwy yym yy trwy y creigiau yn y ll- yn y creigiau yn y yn y muriau hyn. Yym na, mae o'n ei ôl ynde, mae o'n ei ôl, mae'n llithro drwy y creigiau yn y muriau hyn, mae'n dod yn nes. Yy a wedyn, mae'r pe- mae'r cyd-sgan gynta rhyw fath o ymbil. Nei di adael llonydd i fi plîs, jyst gad i fi fod yn fi. Um, gad i mi fyw yn fy mydysawd i fy hun, a dod o hyd i'r hyn ydw i. Mae yna lein hefyd uh, yn, y, yn y gan. Um, mae ystyr arall i modolaeth, a dwi wedi ame hynny ganwaith. A dwi'n meddwl na dyna un peth sydd yn... ydy'r teimlad 'ma bod chi'n wahanol i bawb arall. Fel yn... fel mae'n dod nôl i'r thema yma drwy'r amser. Ond, timod, mi ges i esboniad, yn do, pam bo' ti wedi teimlo fel hyn, ers pan o' ti'n hogan bach. Do, do, ges i diagnosis o awtistiaeth, so dyna pam o'n i'n teimlo'n wahanol i bawb arall, ydy achos O'n i'n awtistig. Um, a dwi'n meddwl na, am weird bod fi wedi mynd yn emosiynol, dwi ddim wedi bod yn emosiynol am y, y llais a'r thing yna ers ages. Dwi'n meddwl bod hyn am beth da bod fi ddim wedi meddwl, nes i fynd yn emosiynol amdano fo, achos dwi newydd gofio pa mor absolutely horrible oedd o, ond dwi ddim wedi bod yna, dwi ddim wedi gweld o na clywed o

A dim ond rŵan dwi'n kind of, oh reit, reit, dwi yn y groove, mae wedi cymryd spell. Cos o'n i'n flin ar ôl ffeindio allan, o'n i'n really flin bod neb wedi sylweddoli, neb wedi gweld. O, o'n i'n flin efo'n hun bod fi wedi rhoi bai arno fi'n hun a bod fi wedi siarad mor gas a mor greulon efo fi'n hun. Ers dwi'n cofio, jyst yn dweud, pam ti wedi torri, pam ti wedi torri, please, mae wedi jyst... Beth sy'n bod efo ti, ti jyst wedi torri, ti'n... ddiffygiol, ti jyst ti jyst ddim wedi cael dy greu yn iawn, so sut ti'n mynd i newid hyn o hon? Plis jyst bydda fel pawb arall. A wedyn ti'n ffeindio allan na, ok, so bydda ti then, oh god mae hyn yn teimlo'n rili scary, cos dwi wedi dod i arfer hefo dibynnu ar y, ddim cymeriad yna, ond y coping strategies yna hefyd. Yeah. So dwi dal, I would say, dal yn y, ww, dwi'n fflip-fflopio rhwng Jyst trio ffeindio lle sy'n gyfforddus ond ma' ca'l y diagnosis wedi completely newid popeth. A nesh i sgwennu honna y diwrnod gath Non y diagnosis so pan so odd petha yn weddol fresh yn 'y meddwl i. Yym a a hefyd jyst trio rhoi mewn i geirie Be oedd o wedi mynd drwyddo fo, a pa mor anhygoel o ddewr mae hi wedi bod yn rhoi hwn i gyd uh, o flaen pawb. Um, a, a, a, a trwy hynny, A trwy hynny, nid yn unig newid i bywyd i hun, ond mae hi wedi cael effaith mor bositif Dwi'n mynd i ddweud o, a filoedd o bobl eraill. Yeah. Mae'n ma llythrenol miloedd o bobl eraill sydd yn uniaethu hefo uh, uh, be mae hi wedi bod yn sgwennu a be mae wedi bod yn canu amdano fo. Felly dwi'n eitha proud o fi, a dweud y gwir, achos... A beth sy'n ddiddorol, dwi'n chybod beth sy'n ddiddorol ynglyn â peth awtistiaeth na. Mae, mae gen i fab sy'n autistig. Ac mi oedd y gyfnod pen oedd Kitty, merch non, yn mynd trwy gyfnod ansicr iawn, crio, gorbryder, da da da. A dyma Mok, fy mab i, yn deud un diwrnod, Dwi'n meddwl bod Kitty'n autistic. So nes i ffonio non a nes i ddeud, gwrando, mae Mok newydd ddeud rhywbeth wrth i fi, os ti beth eisiau siarad efo fi eto, mae hynna'n iawn, ond dwi'n teimlo fel dy gerdd gyfnither di, mae rai fi ddeud ti. Mae Mok yn fel bod Kitty'n autistic. Diddorol mae yna, non. Dwi'n non yn neud y trefniadau i gyd i gael asesiad i Kitty, a thrwy'r asesiad yna... Nath Kitty ddeud, wedyn nath Kitty ddeud, Mam, dwi'n meddwl ddylet ti cael caws, cos dwi'n meddwl bod ti'n autistic. So, yn o'r bwys, ddim... Ie. Teulu, dyna'n diwydiad ydi teulu fel e. Ond ydy hwnna jyst yn dangos, really, na, a diwedd y dydd, siarad ydy'r peth gorau ti'n gallu neud am unrhyw beth.

fi, mae hwnna wedi digwydd i fi, neu, o, oh, mae hwnna'n swnio'n crap, neu, neu beth bynnag. Mae o'n gyd yn, yn help i'r gwellhad, yn ddyru. Ydy, ydy.
syniad faint o amser sgan ni ar ôl, bys ni'n gallu bod yma, pa mor, pa mor hwyr? Oh, great! Hola, gwybod beth ydych chi'n drafod. Um, so ni'n deud, ti'n newydd ddeud rhywbeth am um, bron iawn, nes i bron iawn dweud bod ti'n gallu enwi neu roi geiriau i sut ti'n teimlo, yeah. whatever it was, ond rhywbeth fel yna. Pwy? Dwi'n mynd i fynd ymlaen â oh, pwy? Pwy, um, Achos dwi'n really licio pwy, achos dwi'n ffeindio pwy yn really empowering, achos i fi, Mae Pwy yn swnio fatha break-up song, fatha typical break-up song, ond i fi, Pwy ydy break-up song fi hefo'r llais yna. Ie. Ydy No thank you, not now Colin, not now Colin, not now Colin. Yym. Oeddet ti'n de- 'c'os ti'n gallu cymryd o fel lici di, t'mod, it can be a traditional break-up song, ond fel 'na dwi'n gweld o... Ie, wel mae'n gallu bod y ddau beth. O'n i isio o'n i isio sgwennu rhywbeth yn nick Motown i ddechrau, so hwnna oedd y peth cyntaf. Hmm. A hefyd, erbyn hynny, o'n i wedi penderfynu, doedden ni, bod pob teitl yn mynd i fod yn un gair. So wnaeth pwy ddod allan fel 'na pan o'n i'n sgwennu'r pennill. Um, mae o'n dipyn... Mae, ar yr un llaw, mae o'n coercive control. A, a da ni gyd fel yna, do. Da, llaw i fyny, pwy sydd wedi cael X sydd wedi trio rheoli chi? Llaw i fyny yn pen chi. Ie, yeah, ie.
Yeah. um, so, mae yna lot o, o hynna, pwy yn y byd wyt ti i, i, i ddeitha fi pwy pa fath o berson ydw i ac ati. A'r dwi'n licio'r yy sori bo' fi'n dweud bo' fi'n licio'r hwn dwi 'di wneud ond dwi yn licio'r ail bennill. Yym pam pam wnest ti fy newis i? Yym oeddet ti o- oeddet ti'n gweld gwendid yndda i? Yym Dwi mor glyfar. Dwi mor glyfar!
Freaking warrior! Ac o'n i'n meddwl, ww, dwi rioed 'di sgwennu dim byd o'r blaen, jyst cymeriad. So o'n i'n falch o hynna. Ond, ar y llaw arall, felly, ma' ma' hon... mae yn break-up song, ond mae'n break-up song gyda phwrpas hefyd, achos mae'n mae'n gobeithio mynd i fod yn gân ar y motorway pan ma' rhywun wedi gallu cael gwared â'r partner drwg. Yym, ond mae o hefyd yn cael gwared ag y poenau meddyliol a'r yym a'r a'r a'r meddyliau negatif brawychus 'ma.

Ti'n gen o'n gwybod bod fi'n mynd i ddeud hyn, ond nath o'n neud i chwerthin. Oh my god! Wel, hmm. maen nhw'n dod ar y llwyfan, maen nhw wedi bod yn stresio ynglyn â'i dance routines nhw a pethau, ti'n gwybod, maen nhw eisiau cael pob cam. Unwaith maen nhw'n maen nhw cerdded ar y llwyfan a mae'r gynulleidfa yn mynd bonkers, maen nhw'n cael mynd,

Um, just, just y, y teimlad na dwi ddim ddigon da, uh, hwnna, imposter syndrome os liciwch chi, ynddo. Um, ond wedyn, mae'r, so, y gys gan, dwi wedi gwrando, dwi wedi gwylio, dwi wedi gaddo, um, Dwi beth am fynd yn ôl. Dwi beth am fynd yn ôl, i deimlo fel yna. Mae hwnna'n was o amser. Mae hawdd deud y pethau yma, ond am y llwaith, mae just eisiau, mae angen cymryd cam nôl, Un cam, un anad o ddofn a meddwl, waw, sut dwi 'di cyrraedd fama? A jyst gweithio bob dydd ar weld y positif. Mae 'na gyfnodau mynd i ddod yn amlwg lle dych chi'n mynd i faglu a lle mae'r meddwl yn mynd i droi yn eich erbyn chi. Yym. Ond o wybod bod chi wedi gwella ohono fo, a dwi'n meddwl na yr, yr ofn mawr hefo unrhyw gyflwr meddyliol ydy bod o'n mynd i ddod nôl. Dwi'n meddwl sydd yn y faint o weithiau ydych chi wedi dod yn iawn eto, bod o'n mynd i ddod nôl. Ond unwaith, unwaith allwch chi rhoi hwnna yn eich pen chi, mae o'n mynd i fynd. Mae o'n mynd i fynd. Un cam, un ar yr ulon. Come on lan, come on. Ac un cam bach ar y tro. A dyna be ydy gwrando, ydy gwrando arnoch chi'ch hun a gwybod bod gennych chi'r nerth i wneud o. Achos mae gan... mae o gyd yna, a hyd yn oed os di'r nerth ddim yn dod gyda ni, mae yna bobl arall, mae yna bobl allan yna, fel meddwl dot org, gyda llaw,